Helo bawb a chroeso nôl i Taro gyda Nia. Wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r nawfed yr hugen o Ragfyr 2025 a mae fe'n mynd i fyna ni drwyddo os bod y pedwerydd o Ionawr 2026. So heddi fi'n defnyddio'r Lightyears Taro a ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, sialens yr wythnos a ni'n mynd i orffen gyda neges wrth ysbryd am yr wythnos sydd i ddod. So ysbrydell ni plîs i'n grwp lyfli ni fan hyn ar YouTube heddi. Gael egni yr wythnos plîs. Egni yr wythnos. A egni yr wythnos yw'r diawl neu'r diafol. Okay. Mae'r diafol yn siarad am pethau fel um, pethau sy'n demtasiwn i chi. Okay? So pethau gallai fe fod fel gamblo, gallai fe fod fel um, perthnasau falle sydd ddim yn, ddim yn dda. Um, mae felly siarad am demtasiwn. A mae fe'n dalai law mas ac mae fe'n moyn roi'r temtasiwn i chi ddod mewn ato fe, oce? Okay? So ar y foment, chi'n mynd trwy cyfnod o dimlo fel se chi'n cael eich tynnu felly o le i le, neu falle bod rwy'n yn tynnu chi mewn a wedyn ni twlu chi bant, Tynnu chi mewn, twli chi bant, ok. Mae fe'n siarad hefyd am gaethiwed, ok. So pethau sy'n sy neu chi'n gaeth iddyn nhw. So dyna egni'r wythnos. So wedyn i fan hyn, mae ysbryd yn gweithio chi ar y foment, chi'n teimlo lot o demtasiwn tuag at rhywbeth. Nes mo ni'n gwybod os yw hwn yn dda neu'n wael ar y funud, mae'r mae, diawl arfer arfer gweithio ni, ok, bod pethau ddim cweit yn iawn, ond gallai fe fod neges jyst bod temtasiwn yn dod mewn i chi a gallai fe fod yn rhywbeth da, ok, ond naw gwaith mas o deg, mae fe'n demtasiwn gwael yn dod o'r diawl. Ok. Ok, diolch Ysbryd. Gem ni nawr challenge yr wythnos. Beth yw challenge yr wythnos, please? O! A sialens yr wythnos yw'r naw o gypane. Nawr dyma un o'n ffefrynnau yn y dec, ok? Mae'r naw o gypane yn siarad am teimlade, mae fe'n siarad am breuddwydion yn dod yn wir, ok? Fi'n teimlo falle dath hwn lan mewn sialens wythnos diwetha neu wythnos cyn 'ny, ok? Nawr mae'r naw o gypane, ych dymuniade chi'n dod yn wir, ok? A wrth bod hwn yn dod lan ar 'ych sialens chi wythnos 'ma, weden i, ma' ysbryd yn gweitho chi fan 'yn, Mae eisiau chi gredu bod eich dymuniadau chi gallu dod yn wir. Okay? Achos ar y foment, mae fi'n timlo fel sy'n chi'n credu popeth fan hyn. Okay? Am rwy reswm. Chi'n dylan ôl rwyfant, o, dyw hwn mynd i ddigwydd, o, dyw hwn yn iawn. A o di, mae'ch dymuniadau chi gallu dod yn wir dy'r cerdyn yma, okay? Ond mae jyst rhaid chi gredu yn eich dymuniadau a, a timlo bod nhw'n mynd i ddod yn wir i chi, okay? So dyna sialens yr wythnos. Diolch Ysbri, gewn ni nawr neges wrtho ti, plis. I orffen y darlleniad, mae neges wrtho ti. Oce, okay. a'r neges wrth ysbryd wythnos yma yw brenin y cleddyf. Na mae'r brenin mae'n siarad am weld yn glir, okay? mae fe'n arweinydd, mae fe'n ar arweinydd hyderus a, a doeth, okay? a mae fe'n gwybod beth mae fe moyn a mae fe'n gwybod le mae fe'n mynd. Mae fe'n meddwl o'i ben, oce, okay, dim i, i galon. Mae'r cle, mae cleddyf i gyd yn sôn am uh, y meddwl, oce, okay? so meddwl o'ch pen, casyniadau, ffyrdd newydd o wneud pethau, y fath na o beth, oce. Okay? So mae'r ffaith bod ysbryd yn rhoi'r brenin y cleddyf i'ch wythnos yma, yn gweud wrtho fi, ta beth yw'r temtasiwn hyn, Bydd eich pen chi yn wneud y penderfyniad, nid eich calon am y demtasiwn. Okay? Diolch ysbryd. Be fi'n mynd i wneud na? Fi'n mynd i gymryd cerdiau o eglurhad. O, oh, oedd honna mae'n dod... O, oh, mae dwy wedi dod mas. Wedi hedfan mas, oce, okay, fan hyn. Oce, okay, oedd y ddwy garden mae wedi hedfan mas, oce, okay, gyda'r jawl. So, beth sydd wedi dod mas yn gyntaf yw'r deg o gleddyf. Nawr fel fi'n gweithio chi, mae'r cleddyf yn siarad am y meddwl, siarad am profiadau ni'n cael yn y bywydau, okay? pethau mwy ffaithiol. Um, dim wastod yn emosiynol, okay? er mae, mae, mae, pob, mae pob teimlad yn, yn croes i gros uh, rwyfaint, okay? ond mae'r cleddyf yn siarad fwy am bethau yn eich meddwl, yn eich pen. So mae'r cerdyn yma, y deg o gleddyf, yn gweud wrtho fi, bod chi'n dod i ddiwedd rhywbeth. Mae rhywbeth yn dod i ben. So felly bod y temtasiwn yma, chi wedi bod yn cael, yn dod i ben nawr. Okay? Mae fe'n diwedd penod i chi fan hyn. Okay? Ond os ych chi'n gweld fan hyn, mae fe'n neud arwydd bach da i law fan hyn sy'n gweud bod gobeith i ddod. So er bod diwedd, mae rhaid chi gadw gobeith, ac mae gobeith yn dod i chi, a mae dechrau newydd yn dod i chi ar ôl hwn, oce? Okay? So wedyn ni fan hyn, beth yw'r temtasiwn hyn gyda'r diawl? Chi'n mynd i ddod drosto fe, mae fe'n dod i ddiwedd nawr. Mae'r temtasiwn yn dod i ddiwedd, oce? Okay? A'r ail gerdyn gaethon ni mas i um, gadarnhau'r diafol yma, oedd cerdyn cyfiawnder. Nawr mae'r cerdyn cyfiawnder yn siarad am cydbwysedd, oce, okay? um, mae fe'n siarad am fod yn deg, mae fe'n siarad am um, cymryd a roi, mae fe'n siarad am bopeth mewn balans, oce? Okay? So cydbwysedd, mae hwn yn siarad am. Felly bod rai o chi wedi bod um, yn y llys, yn, yn, yn sefyll am, am ferniadaeth neu rhywbeth, oce? Okay? Daw hwnna drwyddo nos yma os ych chi'n aros yn dan o fe, oce? Okay? Felly bod y temptasiwn gyda chi i ffind o mas, i ffôn o'r llys a gweud, reit, os ydyw'r mater mae wedi dod i ddiwedd nawr, oce? Okay? A mae hwn yn gweithio fi, bydd y mater wedi dod i ddiwedd wythnos yma. So dyna'r neges fyna. So, a falle bod, bod y person yma, neu'r neu peth yma, sefyllfa yma, wedi dod a lot o angyfiawnder i chi. Okay? Ond mae hwn nawr yn cael ei falans o mas, mae fe'n cael ei cydbwyso mas fel bod pethau gallu symud ymlaen i chi wythnos yma. Okay, diolch ysbryd. Cerdiau lyflu fyna i gadarnhau uh, beth sy'n mynd mlaen fan hyn gyda'r diawl. Oce, okay. a gewn ni nawr, please, ysbryd. Uh, Eglur Hadar yn naw o gypanau. Pam mae hwn yn sialens wythnos yma, please, ysbryd? Pam mae fe'n sialens wythnos yma? Ah, oce, okay. achos Mae'r dewin wedi dod mas i chi fan hyn. OK, a mae'r dewin yn sialens hefyd. So, beth bynnag i chi wedi bod yn amlunio, neu beth bynnag i chi moyn yn neud, OK, achos mae'r mae dewin yma, mae fe'n maestroli'r elfennau i gyd, OK, y cwpanau, y cleddyf, y ffin a'r benteclau. OK, mae'r dewin ma yn gwybod nhw gyd. Mae fe'r sgiliau de fe i greu beth bynnag mae fe moyn ym, ym mhob un o'r elfennau yna. Okay? So mae hwn yn dod lan dy hwn i fi. Mae'n rhaid yn gerdiau lyflu, oce? Okay? Mae nhw'n gerdiau lyflu, ond mae nhw'n dod lan yn eich sialens chi. So sialens chi wythnos yma yw i amlunio i gredu yn eich hunan fan hyn, achos mae sgiliau da chi gyda'r dewin i ni wneud beth i chi moyn. Oce. Wedyn, gall eich breuddwydio chi'n dod yn wir, ond mae rhaid i chi wneud hwn. Mae rhaid i chi amlunio, a neu mae rhaid i chi wneud y tasgiau i gyrraedd eich dymuniadau yn dod yn wir fan hyn, okay? So dyna'ch sialens chi wythnos yma. Gadw mlaen wneud ta beth i chi'n wneud, okay? I weithio tuag at eich breuddwydion. Na beth fi'n timlo fan hyn, dy'r cardiau yma, wythnos yma. Diolch ysbryd. Oce, okay, ysbryd, gallwn ni gadarnhau yr, neu eglurhau yr brenin y cleddyf fan hyn, please. Bydd brenin y cleddyf. Ah, reit, gyda saith o bentecle. Mae'r saith o bentecle yn siarad am pethau i chi wedi plannu sy'n nawr yn dwy'n ffrwyth. Okay? So pethau chi wedi plannu yn y gorffennol, Maen nhw nawr mynd i ddechrau dwyn ffrwyth, ok? Mae'r ffrwyth na mynd i dyfu nawr, na beth mae'r cerdyn mae'n siarad am. A mae fe'n edrych fan hyn ar y pethau mae fe di plannu, ok? A mae reina yna'r mynd i wneud arian iddo fe. Ond mae'r un, mae'r un cynog fach fan hyn, ti'n mynd bach draw o fan hyn, a mae hwnna'n ma hwnna gweud wrtho fi bod rhywbeth i chi mynd i roi amser neu arian mewn i, sy'n mynd ni ehangu beth sydd gyda chi fan hyn, ok? Mae hwn gallu siarad hefyd, felly bod y bachan yn, yn edrych ar beth mae fe wedi gwneud fan hyn, a ti'n meddwl, o, fi wedi gwneud hwn, a fi mach yn bod, fi moyn gwneud rhywbeth arall. A mae'r cynog hyn yn gyfle i chi wneud rhywbeth arall hefyd, ok? So, wedyn ni fan hyn, te beth i chi'n gwneud, newch Tybed beth sy'n timlo'n iawn i'ch breuddwydion? A os ych chi wedi bod yn amlunio, newch tybed beth sy'n timlo'n iawn i pethau chi'n amlunio ar y foment, okay? Os na beth wedyn ni fan hyn. Bod hwnna'n dod lan gyda y brenin o, o gleddyf, okay? wedyn ni fan hyn, chi'n meddwl yn glir fan hyn a chi'n gwybod beth i chi moyn a mae pethau chi wedi dechrau wneud yn barod mynd i ddwy'n ffrwyth. Ok, ma' nhw'n myn' i dyfu nawr. Ma' nhw wedi tyfu. Ok, ma' nhw wedi tyfu a ma' nhw'n mynd i ddod yn ff- ddod yn ffrwyth nawr. A 'na beth sy isie chi gofio fan hyn. 'Na'r neges wrth ysbryd fan hyn. A ta beth sy'n mynd trw'ch pen chi ar y foment, ta beth chi'n meddwl am ar y foment, felly syniade, pethe, ok? Ma'r syniade 'na mynd i ddod yn ffrwyth. Ok, so ma' gwerth wneud e, a falle bod peth o'r syniade yn freuddwydion i chi, ok? Ond daw'r freuddwydion a'r dymuniade'n wir Os i chi'n credu ynddyn nhw, okay, ond mae rhaid i chi gredu ynddyn nhw. Waw, darlleniad lyflu wythnos yma. Gadewch ni edrych ar hwn yr un uh, fel darlleniad cariad i chi. Os ych chi'n edrych am gariad, wedyn ni chi'n mynd i gael temtasiwn wythnos yma, felly bod rwy'n mynd i mewn i'ch bywyd chi, sy'n mynd i fod yn temtasiwn mawr i chi, oce? Okay? Ond falle bod nhw ddim y person gorau i chi ar wedyn ni. Chi'n gorffen rhywbeth falle mewn hen berthynas, neu falle bod chi'n gorffen hwn, gorffen y temtasiwn nawr, gadael y temtasiwn a symud mlaen i rhywbeth sy'n mwy cadarn, rhywbeth sy'n mwy teg felly yn symud mlaen, okay, perthynas sydd mwy teg. A wedyn, gyda'r sialens wedyn ni, mae'ch dymuniadau chi gallu do'n wir, okay? Mae'r person i chi moyn, neu'r perthynas i chi moyn, neu os i chi moyn i'ch perthynas drawsnewid, mae popeth yn bosib, ok? Ond mae rhaid i chi gredu yno fe, a mae rhaid chi amlunio fe nawr, ok? Wedyn, wedyn ni cariad, wel wedyn, chi, wedyn ni bod rhaid chi wneud penderfyniadau o'ch pen yna, nac e o'ch calon, ok? A smo fi'n gweud yn ymal, ond mae'r brenin yma yn meddwl ei ben, ok? So mae fe o'ch pen. A falle bod rhaid chi edrych ar pethau mewn ffordd gwahanol neu gweld beth sydd gyda chi a bod yn ddiolchgar am beth sydd gyda chi fan hyn a mae'r person yn, yn dod mewn i chi, felly dweud person mewn i chi sydd yn brenin y cleddyf, oce? Okay? Rwy'n sy'n gweld popeth yn glir, maen nhw'n gwybod beth maen nhw moyn, oce? Okay? A wedyn mae rhaid i chi feddwl, reit, beth sydd gyda fi a beth fi moyn rhoi mewn i'r berthynas newydd yma, os ych chi'n edrych am rwy'n. Oce. Os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad busnes neu gyrfa, wedyn ni chi'n cael eich... chi'n cael temtasiwn felly wythnos yma i fynd am yrfa newydd. Oce. Mae rhywbeth yn dod i ddiwedd, felly bod eich swydd chi'n mynd i ddod i ddiwedd. A mae'r mae swydd newydd hyn mynd i mynd i ddod â balans mewn i'ch bywyd chi, ok? Neu falle bod swydd chi wedi bod yn neud yn ei chi dimlo negatif iawn. Ok? A nawr mae'n amser i chi roi ddiwedd i hwnna. Dim bod fi'n gweithio chi gadael swydd, right? Os nag o swydd newydd yn dod mewn i chi, neu os nag o swydd newydd ydych chi'n barod, ond rai o chi, felly bod chi'n gadael swydd sydd wedi bod yn tynnu wrtho chi ar ôl na'r, chi'n dod â hwnna i ddiwedd, A mae beth chi'n mynd i gael nesaf, swydd chi'n mynd i gael nesaf, mynd i fod fwy o falans. Felly bod chi wedi bod yn gweithio, gweithio, gweithio, oce. Okay. Dim cael cyfle i gael brec neu rhywbeth fel yna. Wel, wythnos yma, mae hwn mynd i ddod i ben i chi nawr. Okay? Mae pethau mynd i newid. Felly yn eich gyrfa, bod chi'n mynd i gael um, rwy'n i ddod i helpu chi gyda rhywbeth. So, dim popeth yn cwmpo arnoch chi. Okay? Neu, fel fi'n gweud, felly bod rai o chi yn newid gyrfa, Symud o rywbeth oedd ddim yn dda i chi nawr mewn i rywbeth sydd â lot fwy o gydbwysedd a sy'n ei chi dimlo'n well, oce? Okay? Well, beth maen nhw'n gweud, work-life balance. Okay? Wedyn, um, mae'ch breuddwydio chi gallu do'n wir, so mewn busnes neu mewn gyrfa, gallwch chi amlunio beth i chi moyn, ond mae rhaid i chi weithio tuag gate, mae'r sgiliau da chi'n neud e'n barod, okay? ond mae rhaid chi weithio at droi'r freuddwydion yn wir. Neu droi'r dymuniad yn wir fan hyn, oce? Okay? A wedyn, chi'n mynd i weld yn glir beth sydd angen yno chi mewn busnes neu mewn uh, gyrfa. Okay? Mae syniadau newydd yn dod mewn gyda brenin y cleddyf, mae fe'n cael syniadau yn ei ben, a mae fe'n symud, a mae fe'n neud y pethau sydd angen neud i symud mlaen. Okay? A wedyn gyda hwn, mae pethau chi'n rhoi mewn lle mynd i ddwyn ffrwyth i chi. Oce. Waw, oce. Yym, os chi'n edrych ar hwn fel darlleniad um, iechyd, wedyn ni, falle bod eich iechyd chi, chi ddim wedi bod yn gred, chi wedi cael temtasiwn i wneud falle pethau sydd ddim yn dda i chi iechyd chi, oce? Okay? Uh, o'r yfed, smygu, felly, oce, okay, pethau fel yna. Mae hwn yn dod i ddiwedd nawr, felly bod lot o ni yn dech, dechrau mis Sion nawr gyda addewidion i newid pethau yn y bywyd. Oce, okay, so felly tam neb chi'n dod i fyny yna, chi'n mynd i gael fwy o falans yn eich bywyd oherwydd yna, a chi'n mynd i dimlo'n well, oce, okay, yn eich iechyd. Mae chi iechyd chi gallu dod well, ac allwch chi wneud pethau i wella'ch hunan, oce, okay? neu gallai fod rwy'n yn dod i helpu chi gyda'ch iechyd, ond mae rhaid chi gredu ynddyn nhw. Gallai fod yr brenin a cleddi fynd yn y mewn i helpu chi dych iechyd, oce? Okay? Ond chi wedi dod i pethau mewn lle yn barod sy'n mynd i helpu gyda'ch iechyd fan hyn, oce? Okay? So byddwch yn agored ynglyn â'ch iechyd wythnos yma. Fel fi'n gwybod, mae lot o ni yn penderfynu mis Ionawr, mae'n gen i mynd i fed nag i ni mynd i fita cig, pethau fel la, okay? So mae timlad fel la dy fi fan hyn i wneud ei iechyd wythnos ma. A i gwpla, wel wedyn ni, os ych chi'n gweld hwn fel arian, mae temtasiwn i hala arian dy chi ar y foment, felly achos bod cymaint o sales mlaen, oce? Okay? Ond mae rhaid i chi ddod down i ddiwedd achos chi'n mynd i wario gyrmodd, oce? Okay? So pidwch, triwch pidwch gwario gyrmodd. A Ced, cadwch eich gwario mewn balans wedyn i fan hyn wythnos yma, oce? Okay? Pidwch gwario gyr, gyrmodd wythnos yma. Ond mae'ch breuddwydio chi gallu dod yn wir, allwch chi gael beth i chi moyn, oce? Okay? Ond pidwch hylla cymaint a felly, awch chi wedi meddwl hylla fan hyn wythnos yma wedyn ni. A mae pethau chi'n penderfynu ar, penderfynu prynu, mynd i neu chi dimlo yn dda, ok, ond mae still pethau fan hyn i chi moyn cael hefyd. So, wedyn ni, gydag arian wythnos un, halwch ti'n mynd bach, pidwch hala garmodd, ok, achos falle byddwch chi yn mynd meddwl, o, dylen ni ddim fod wedi prynu hwnna, mae fe wedi, o, mae hwn mynd i gosti i fi nawr am y flwyddyn i ddod, neu beth bynnag, ok, so byddwch yn, byddwch yn, um, Cadwch eich arian yn ddiogel wythnos mae wedyn ni. Halwch peth o fe, oce, okay, ond pidwch halo popeth, achos bydd angen ar, arian yno chi'n sy'n mynd mlaen, fi'n timlo fan hyn, fi, mae ysbryd yn gweithio fi i weid na chi, oce, okay, bydd angen arian yno chi i sy'n mynd mlaen, so pidwch gwario fe gyd nawr. Oce? Okay? Lyfli. Diolch Ysbryd, beth fi'n mynd i wneud nawr yw cymryd cerdyn, neges o'r sir jyst i orffen, neges o'r yngylion i orffen y darlleniad, beth ti'n moyn gweud wrth pobl lyflu fynd yn ar YouTube heddi, beth ti'n moyn gweithio nhw Ysbryd, please. Gem i weld. OK, a'r cerdyn sydd gyda ni yw dysgu i fod yn berson yn y byd, ond dim o'r byd. So'r neges fan hyn yw, cofiwch bod chi'n berson yn y byd 3D yma, okay? Hefyd, cofiwch bod, bod ysbryd tu fewn i chi. Cofiwch bod chi'n ysbryd a bod chi'n rhan o rhywbeth yn fwy na dim ond y byd 3D. Mae'r byd 3D yn daith i chi. Daith i chi i, i dyfu, okay? i dyfu chi ened. A dyna beth mae'r cerdyn mae'n atgoffa ni, oce? Mae rhaid bod chi'n teimlo fel rhan o'r byd 3D yma, ond mae rhaid chi hefyd gofio eich ysbryd. So, mae hwnna'n gweithio fi, mae rhaid chi edrych ar ôl eich hunan, yn y byd 3D a hefyd edrych ar ôl eich ysbryd. Newch, newch siwr bod chi'n cymryd amser mas, um, fel bod eich iechyd meddwl chi yn dda. Okay? Cymrwch mas, mach o amser mas wythnos un os gallwch chi. Just i dimlo. Cerwch mas mewn natur. Cerwch i roi cwtch i goeden. Okay? Newch rhywbeth fel yna. Okay? Mae eisiau chi dimlo le i chi ar y byd yma, ar y byd 3D yma, ond hefyd cofio'ch ysbryd yn hwn i gyd hefyd. Okay? So gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad nebwys. Os chi wedi, cofiwch roi bawd lan. Cofiwch dan ysgrifio'r sianel, mae pob peth bach chi'n neud fel yna'n helpu fi. Okay? Os chi wedi darllen y cerdiau mae'n wahanol i fi, gadewch fi wybod yn y negesion isod. A os nag yw'r darlleniad mae wedi taro deuddeg gyda chi, gadewch e fynd, okay? a dewch nôl wythnos nesa i weld os yw hwnna yn, yn teimlo fwy addas i chi. Ond wythnos yma, wedyn ni, Cewch gwared ar y temtasiwn, credwch yn eich breuddwydion, symudwch mlaen gyda'ch breuddwydion, a newch penderfyniadau o'ch pen, nid eich calon, a, a, a daw pethau yn ffrwythlon i chi. Okay? A cofiwch edrych ar ôl eich hunain, cofiwch cymryd amser mas rhywbryd. Os gallwch chi, fi'n gwybod bod i'n wythnos fysi iawn, oce? Okay? A os oes diddordeb gyda chi gael darlleniad personol, mae'r wybodaeth isod. A tan tro nesa, joiwch yr wythnos, joiwch y flwyddyn newydd, a wela chi yn y darlleniad nesa.